deɛ medium medium nko ara na wɔnkran na na why do you selling the small bottle in the uh, Kumasi city mm. I don't have understand nti I will appeal to Kumasi uh, marketing selling sɛ mo mi yɛ nyai small letters uh, small bottles no ɛtɔn ɛɛ ne kwasɛm no sɛ mɛ sɛ kɔ biem. Seesei a me ne wo kasa yi, me nua Kwadwo, bɔɔdeɛ boɔ yɛ ara na ɛyɛ dene, na mente aseɛ. Bɔɔdeɛ, bɔɔdeɛ duro ɛkɔ 1.5, 150, 200, 2.5. Ɛnwo aba Kwadwo, nsɛ kyekyerɛ yeye, ɛnwo. Ɛnwo na ba eh, 70 Ghana cedis per one gallon. Wow! Ɛnwo, ɛnwo so ate. Ɛso ate. Ah, 3%. Adɛn abɛ na ɛbribri tia ah, na. Ɔsɛ yɛwɔ dry season. Ah. Ababa. Okay. Nti saa bia mi no ka sɛ. Mhm. Obi a ekura so ɔdɔ ebi a onya abɛ nu. Okay. Nti now no abɛ abɛ nti no ɛnwo na ba ɛɛ eh, seventy Ghana cedis. Okay. Ɛna ɛwɔ eighty. Zomini yɛ eighty. Ɛyɛ kɔta rɔba no. Akɔta rɔba no. Okay. Zomini yɛ eighty. Ɛna local no nso ɛyi no nso yɛ ɛɛ eh, ɛɛ eh, seventy cedis. Mm. Na ɛnwa.

Ɛbotoa ne ɛntɔeɛ no aba 20. Na kyerɛ sɛ mmoa bi awɔ mu no no. Na amango, montie paa, amango aba. Amango, M, A, N, G, O, go. Ɛno ara na si. amango ɛyɛ si amango aba na mu nti wɔn a ɛtɔ amango no kwan wɔn de fa so na nyɛ ade na ba a wɔn mpere mmienu ni wɔn si amango ten cedis wɔn si amango five cedis twenty cedis adɛ ɛyɛ sɛ wɔn si no two cedi five cedi and ten cedi because ade na edi four days kɔ no a na ɛsɛn nti ade ɛsɛn no yɛn nyine so sisi ano amango aba no yɛ atewu amantenfo de aba. Kwame Tansefoɔ amango aba Adwira deɛ nya mmae Adwira mango nya mmae Nti ɛno no Ana afei Kintampɔ deɛ nso mmae eh, Kintampɔ deɛ deɛ ɛmmae koraa Nti amango aba no yɛ Kwame Danso Atebubu ɛbɛfa Takyiman kakra Takyiman no koraa ɛfã bi deɛ na aba Nti amango no afei na ɛbɛgu mu So ehu Amango bɛwie yiaa na bayerɛ mu ayi ne ti Nti seesei a na me ne wo kasa yi asia paa no deɛ Ɛɛ nkateɛfoɔ no ani abere dua nkateɛ wɔ soro hɔ because ɛɛ nkateɛmono baa yɛ a na bayerɛmono nso aba mm. nti ɛyɛ adeɛ a nyame apɛ nkateɛmono mm. ɛne ayi na enyadoa one bag ɛna etutu kakra esi enyadoa du twenty five million ɛfiri twenty one kɔ twenty five million ɛmɛkɔ deɛ egyina thirty hɔ a entos ɛɛ bɔs no nketewa no yɛ six million anaa six hundred ghana cedis. Ɛno no yɛ small size boss. Ɛno nti eh, sɛm eh, eh, marketing training foɔ no, sɛ sie paa deɛ, biribiara nyɛ fo, adidi ayɛ den. Eating has, ha, eating may be hard in the kitchen because if you buy ɛmo two cups, ɛmo aba no ntu, mente aseɛ. Get ase mmom mu yɛnka no yie. Ɛmo aba no, sɛ wotwa two cup no a, ɛno ara na wonoa wie gu mu. Ka ne mo ne yɛde nsuo gugu so na ahohoɔ kɔ soro ara. Ɛnɛ mo no noa konko mmiɛnsa a, ɛyɛ steen konko mmiɛnsa. Ntu. Ebi mɛka ho nti mese ho yɛ ara na ɛbɔ saa abira no a. Ɛnɛ mo de fufuo ɛ.